Fis-sensiela qari bil-Malti ser tisimgħu sil toħra mir-romanz Id-Dinja Rota, romanz storiku Malti ta' Ġuże Gallia, drammatizzat mir Robert Scalpello.
Nsellmilkom u nilqagħkom għal episodju erbatax. F'episodju tlettax, Ċensu Barbara seħħlu jġibha żewġ ma' Napuljun bis-saħħa ta' oħtu ż-żgħira Marija Karolina u l-għarus tagħha Ġwakkin u Murat. Ix-xorti riedet li fi triqtu lejn Pariġi, Barbara seħħlu jeħles minn ħalq il-mewt lil Marija Karolina u din bi tpattija wittietlu t-triq biex jaqta' xewqtu u jiltaqa' ma' Napuljun li dan mhux talli qagħad jisma' dak illi kellu xi jgħid dwar Malta imma ta' ġeneral kbir illi hu għaraf fih bniedem ta' kuraġġ u ħila illi seta' jiswielu ħafna għal dak illi kellu f'rasu. Ċensu Barbara, dejjem bl-għajnuna ta' dawn iż-żewġ ħbieb ġodda, seħħlu wkoll jeħles Ħelu Ħelu mis-Sinjura Bettina, illi din, kontra r-rieda tagħha, kellha titlaq minn Pariġi lejn Malta minnufih. Aħna nafu li Ċensu Barbara kellu ħutu, biżżejjed insemmu lil Margherita u 'l Ġorġ u lil Anton? Bħalma ċensu kien ixaqleb lejn il-Franċiżi, Ġorġ lejn l-Ingliżi u Anton, Anton kellu wisq għal qalbu l-ordni imma l-aktar kellu qima kbira lejn il-Gran Mastru nnifsu, Ferdinand Hompesch. Anton xogħlu kien fil-palazz tal-Gran Mastru u ma setax jonqos li xi darba dan ma jiltaqax miegħu. F'idejh Anton kellu dokumenti li jikxfu jixlu u jħarbtu lill-aqwa għadewwa tal-ordni, Hompex ta' bniedem twajjeb u dħuli bil-kemm ta' wieden lil Anton meta dan tgħarraflu bid-dokumenti li kellu f'idejh, imma ġara li waqt din it-taħdita bejniethom, instema' xi għajjat ġej minn bieb it-taraġ. Hompex ried ikun jaf x'inqala' u l-aħbar kienet li fuq ir-riħ ta' Malta dehret l-armata Franċiża. Kif se joħodha Hompesch? Tgħid iseħħlu jibqa' ħiemed għal din l-aħbar ukoll? Naraw. Donnhom ġewwa fihom kienu ħassew teżżiża ċċaqlaq is-sisien tal-Ordni! Malli dawk iż-żewġ fizzjali mbelħin bil-qata' raw il-Gran Mastru, marru jiġru lejh u nxtaħtu għar-rkub tiegħhom quddiemu. Donnhom sogħbina mill-aħbar illi kienu sejrin ituh. Hompex tħawwad u beda jħares madwaru, donnu donnu jitlobhom ifissrulu dak illi kien ġara. Iva x'ġara? X'ġara? X'ġara x'waħda di? Dan l-aġir tagħkom, dan kif qed iġġibu ruħkom? X'inqala'? Tkellmu! Tkellmu! Altezza! Altezza! Fuq ir-riħ ta' Malta dehret l-armata Franċiża! Qal wieħed mill-fiċjali b'nifsu maqtugħ. Għadna kemm rajniehom minn fuq it-turretta ta' Sant'Elmu! Żied jgħid il-fiċjal l-ieħor bi tlaqliqa. Kif meta taqa' ċagħqa f'għadira ilma qiegħed tqajjem taqliba u tnissel mewġiet li għolew waħda wara l-oħra f'wiċċ dak l-ilma, hekk, hekk l-aħbar li kienet dehret il-flotta Franċiża heżżet il-kalma tal-palazz u qajmet xniegħat li xterdu mal-belt kollha, qabżu s-swar u laħqu sa l-ibgħad rokna tal-gżira, xniegħat waħda aktar kera minn ta' qabilha. Fil-palazz qamet ħamba tal-ġenn. Bagħli u kummendaturi bdew minnufih jagħtu pariri dwar x'kellu jsir. Kavallieri jitlewmu bejniethom fuq lil min minnhom imissu l-kmand. Uffiċjali u impjegati tal-palazz iħaqqu li huma dejjem kienu newtrali fix-xogħol tagħhom. Is-suldati jsemmu l-qawwa tal-armata Franċiża, il-paġi jiġru mifxulin mal-kuruduri. Fil-fixla li qamet, kulħadd, kulħadd deher irid idabbar rasu. Xi wħud mill-kapijiet daħlu fl-uffiċċju tagħhom u bdew iqallbu b'degħwa kbira fil-karti u d-dokumenti. Donnhom donnhom kellhom xi ħaġa x'jaħbu filwaqt li oħrajn xterdu mal-kuriduri u nġabru f'għaqdiet jitkellmu u jitmasħnu bejniethom. L-impjegati ż-żgħar u s-suldati telqu lejn it-toroq biex jieħdu l-aħbar lil sħabhom li kienu baqgħu isfel u Hompesch Hompesch filli kien imdawwar bl-ogħla kunsillieri tiegħu u filli sab ruħu waħdu ma' Anton Barbara. Kif kien qabel ma waqgħet fuqhom dik it-taqliba tal-biża'. Anton Barbara kien mibluħ u maqtugħ, bil-mazz karti f'idu jperpru bir-roda, iżda mhux roda tal-biża' dik li hu kellu fuqu, Dik kienet tferfira mqanqla mid-dagħdigħa u d-tbaqbieqa li kellu f'demmu għal dik l-aħbar li kien għadu kemm sema'. Aħbar li kienet twettaq ir-rapporti li kien se juri lill-Kanċillier. Aħbar li kienet tixhed is-sewwa ta' dak li hu kien qiegħed jgħid lill-Gran Mastru ftit qabel. Ħampex l-isfortunat dak il-ħin kieku qatgħulu rasu ma kinitx toħroġ qatra demm. Wiċċu dar lewn l-irmied, xfarajnejh ixxarbu bid-dmugħ u xuftejh, xuftejh bdew jirtogħdu. Donnu ried ilissen xi kelma, bla ma jaf x'jibda jgħid. Dak il-ħin, il-Kommendatur Boris Don ħareġ minn waħda mill-kmamar ta' maġenb is-sala tal-Kunsill u għadda jgħaġġel minn ħdejn il-Gran Mastru bla ma anqas biss ħares lejh. Anton Barbara tatu sfiċċa u qal. Altezza, Altezza, it-tradituri tiegħek neħħew il-maskri minn ma' wiċċhom! Is-sriep bdew jerfgħu rashom! Xewwiexa, xewwiexa, tradituri, irġiel tal-isem biss! Ma nafx, ma nafx x'naqbad nagħmel, ma nafx x'naqbad nagħmel, x'naqbad nagħmel. Għiduli, ma nafx fejn se nagħti rasi, ma nafx fejn se nagħti rasi. Niegħat il-Gran Mastru b'qalbu maqsuma. Ibda uri li int kap, Ibda uri li int kap! Inqeda bis-setgħa tiegħek! Aqbeż fuq il-qarrieqa li għandek madwarek! Ibda minn dak! Ibda minn dak il-wiċċ bla mistħija li għadda minn quddiemek mingħajr lanqas biss ma sellimlek! Qal Barbara b'dirgla ta' bniedem li jrid jaħbat għad-dinja. B'għożi redel, B'għażla dan, is-sigretarju tiegħi jagħtini l-ġenb. Temtem ħompex, donnu ma jridx jemmen lilu nnifsu. X'inti tgħid, Altezza? X'inti tgħid? B'għażla dan, wieħed mill-ewlenin xewwiexa msemmija f'dan ir-rapport? Qal Barbara b'saħħna kbira u fit-telfa li kien, ferfer il-mazz karti li kellu f'idu quddiem wiċċ il-Gran Mastru. Imbagħad, Żied jgħid. Dak il-bniedem qarrieq sejjer jiltaqa' ma' sħabu biex iwasslilhom l-aħbar li issa ġiet is-siegħa tagħhom, siegħa ta' qerq u ħażen! Il-Gran Mastru demmu xebgħu. Qam fuq tiegħu, donnu ġewwa fih kellu xrara ta' ħila li f'daqqa waħda ħadet in-nar, fawra telgħet għal wiċċu u dija ta' qilla dehret Tilma fi ħbub għajnejh u. Ffiċjal! Ffiċjal! Sejjaħ lil wieħed mill-kapijiet tal-korp tal-gwardja li nserta fil-qrib. Il-fiċjal resaq lejn is-sultan, imma mhux bil-ġirja kif kien imissu jersaq, sellem u baqa' wieqaf dritt jistenna l-ordni. Fiċjal, arresta lill-Kommendatur Bozredon minnufih! Għamar is-sultan bil-qilla. Il-Kummentatur Bazredon? staqsa l-fizzjaħ mistagħġeb. Iva, dil Bazredon bla talb ta' żmien! Għaffef! Tenna Hompesch u filwaqt li mett idu fuq spallet Barbara, dar lura mnejn kien ġie u mar waħdu lejn l-appartament tiegħu qisu bniedem minsi minn kulħadd. Bħal leħħa ta' berqa ġriet l-aħbar li l-armata Franċiża kienet waslet biex taħbat għal Malta. Il-belt qamet xewwiexa waħda. Minn ħdejn il-palazz, ix-xnigħat ġrew u xterdu mat-toroq, mal-pjazez u mal-irkejjen kollha. Il-poplu li minn xi żmien kien jistenna bil-biża' l-aħbar ta' dik il-miġja, tħawwad u qam qatta' bla ħabel. Nies tal-ħwienet ħarġu jgħajtu f'nofs it-triq. Bejjiegħa u xerrejja nsew in-negozju u bdew iħambqu fuq il-Franċiżi. Ħaddiema u xierka telqu x-xogħol biex ilabalbu fuq il-għadd tal-iċfien Franġiżi. Suldati u baħrin bdew ġejjin 'l hawn u 'l hinn isemmu fuq il-qawwa ta' Napuljun. Nisa feġġew fit-twieqi u fil-gallariji jistaqsu x'kien ġara u jroddu s-slaleb biex ibegħdu lil dawk l-għefieret li kienu se jaħbtu għal din il-gżira. Tfal iwerżqu, jiġru qalb is-saqajn, klieb jibħu jiġġieldu bejniethom u burdnara jġerru l-kalessi b'kirjiet għal barra l-belt. Il-Kommendatur Bosredon niżel jgħaġġel it-taraġ tal-palazz u ħareġ mill-bieb tal-ġenb. Għadda minn taħt l-arkati tal-bibljoteka, ġibed għal wara San Ġwann Dar mal-lemin u qabad it-triq ta' San Ġakbu u mar jgħaġġel kemm jiflaħ lejn il-palazz ta' Parisio fejn kienet marret toqgħod is-Sinjura Bettina wara li reġgħet lura minn Pariġi. Bosredon daħal il-palazz u baqa' tilgħa dritt fis-sala ta' fuq fejn kienu jiltaqgħu il-ħbieb ta' Franza. Hemm sab Is-Sinjura Bettina, imdawra b'xi erba' kospiraturi medijin jitkellmu dwar il-miġja tal-Franċiżi f'Malta. Wasal Napuljun! Wasal Napuljun! Wasal Napuljun! Wasal Napuljun! Qed ngħidilkom, il-Franċiżi magħna! Wasal Napuljun! Wasal Napuljun! Wasal Napuljun! Ħettef Bozredon malli wasal fil-bieb tas-sala. Is-sinjura u sħabha qabżu xiber fuq is-siġġu, għalkemm kienu jistennew dik il-bxara minn ħin għal ieħor, huma kienu għadhom ma semgħux li l-armata Franċiża dehret fix-xefaq. Dawk l-erba' kelmiet ta' Bozredon damdmu f'widnejhom bħal trumbetta li ssejjaħ għat-taqbida. Bdew iduru mas-sala, jifirħu, jieħdu b'idejn xulxin u jtappu fuq dar Bozredon, donnu kien waslilhom aħbar ta' rebħa. M'hawnx għalik, Bozredon! M'hawnx għalik ma stajtx twasslilna aħbar isbaħ minn din. M'hawnx għalik Pażlenon m'hawnx għalik. F'suf l-aħħar waslu l-Franċiżi waslu waslu daħlu l-Franċiżi sħabna. Nifraħlek nifraħlek ħabib tal-qalb nifraħlek. Imbagħad kollha daru mas-Sinjura Bettina jistennewha titkellem. Is-Sinjura Bettina, li ftit qabel kienet reġgħet lura lejn Malta minn Pariġi, imkabbra bil-kelma ta' Napuljun u mżatta bis-setgħa tal-Ministru tal-Iran, malajr daħlet fil-qalba tal-konfoffa u saret waħda mill-ewlenin fost dawk li kienu jaħdmu minn taħt għall-waqgħa tal-ordni. Il-kelma tagħha kienet mismugħa bħala kelma ta' mexxejja, u hi kienet waħda mill-magħżulin biex imexxu l-poplu malli l-flotta Franċiża tfeġġ fuq Malta. Il-pjan kien ilu lest u x-xewwiexa, il-mixtrija, xelugin u rmixk ieħor kollha kienu mħejjin biex malli l-kapijiet tagħhom jgħidulhom kelma,

Kull wieħed jaf x'kellu jagħmel. Il-ġagbini u x-xewwiexa xterdu mal-belt bħal sħaba ġrati u qajmu taħwid u taqlib mhux ftit. Bdew jaqilgħu minn żniedhom u jħarrfu fuq il-qawwa ta' Napuljun, is-saħħa tal-armi tiegħu, il-ħila tas-suldati Franċiżi min-naħa l-waħda, filwaqt illi min-naħa l-oħra Bdew joħolqu xnigħat tal-biża' dwar l-irtubija tal-kavallieri, iċ-ċokon tal-armi tagħhom, in-nuqqas tal-għases tax-xtut u l-qawwa dgħajfa tal-fortizzi. Qama jdut u xtered gideb bla qies, min jgħid li s-suldati Franċiżi se jħanxru għonq is-suldati Maltin, min jgħid li l-iċfien ta' Franza kienu se jiftħu n-nar fuq il-belt, min iħaqqaq li n-nies ta' Napuljun kienu ġejjin bħala ħbieb u magħhom kienu ġiebu qmuħ u muna bix-xebgħa, u kien hemm min xerred il-qlajja, illi l-Gran Mastru kien ta ordni biex malli l-Franċiżi joqorbu lejn is-swar, jagħti n-nar lill-polvristi u jtajjar il-belt. Oħrajn seksku li l-kavallieri kienu bdew jiġbru n-nies biex joħduhom suldati. Għal din il-qlajja l-irġiel imlew rashom kif min-naħa tagħhom in-nisa tfallsu malli semgħu li l-ħwienet għalqu u l-ħwejjeġ tal-ikel għosfru. Gideb kontra gideb, tixwix bla ragħaj seksik minn taħt min jgħid ħaġa u min ixandar oħra. Il-poplu tilef rasu, ħadd ma jaf sewwa x'kien qed jiġri, in-nies tħawdu, nfixlu, waqgħu f'biża' kbir u taqtigħ il-qalb. Xi erbat irġiel tal-għaqal resqu lejn il-palazz mnejn jistennew li jieħdu d-dawl u tagħrif sewwa dwar ix-xnigħati li kienu jiġru mal-belt. Imma fil-palazz sabu taqlib u taħwid xejn inqas milli fit-toroq tal-belt. Il-kbarat tas-Saltna kienu donnhom bla ras. Ħadd ma jaf x'għandu jsir, ħadd ma għandu l-għalmu jmexxi, kull wieħed jistenna 'l sieħbu jiċċaqlaq. Il-Gran Mastru ma kienx jaf fejn jibda jagħti rasu. Dawk ta' madwaru kienu mitlufin jitlewmu bejniethom Malli wieħed jagħti parir lill-Gran Mastru, l-ieħor jaqbeż iħaqqaq illi dak il-parir kien ħażin u l-ebda passi ma kienu ttieħdu biex jilqgħu l-armata ta' Napuljun. Dan il-jum ta' biża' u ta' qtigħ il-qalb intilef f'ħamba liema bħalha. u meta għabet ix-xemx, id-dlam waqa' fuq l-ibliet u l-irħula, qisu biex jostorhom mill-ħerba li kienet ġejja fuqhom. In-nies ta' djarhom inġabru taħt is-saqaf, imma ħadd, ħadd ma mar jorqod. Kulħadd kien jistenna li tfaqqa' t-tempesta. Ħafna nies infexxu fit-talb. u oħrajn sakkru u mbarraw tajjeb il-bibien, iżda kulħadd ħalla xi tieqa mbexxqa mnejn jissindikaw x'kien jiġri fit-triq. Bosta rġiel ta' qattani u oħrajn karfa bħalhom għaddew il-lejl kollu jiġru mat-toroq jgħajtu jistorbjaw u jinsolentaw lin-nies ta' ġewwa djarhom. Is-suldati tar-ronda dabbru rashom u ħallew it-toroq u l-imsierah biex jimirħu fihom il-qix u l-mixx. Anton Barbara ħareġ mill-palazz donnu ras maqtugħ, mar il-kanċellerija fejn sab taħbila tal-ġenn, imma hu U hu ma kellux sabar jibqa' hemm wara l-iskrivanija, l-aktar meta ra 'l sħabu jitilqu x-xogħol u joħorġu 'l barra. Anton qafel il-karti fil-kexxun, qabad il-bastun, libes it-trepiko f'rasu u ħareġ fil-misraħ ta' quddiem il-palazz fejn kienu jistgħu joqogħdu biss il-kavallieri. Imma dakinhar kien miżgħud bin-nies iferrfru jdejhom, iħampqu u jlabalbu kemm jifilħu. Biex jeħles minn dik ir-rassa, Anton Barbara reġa' daħal il-palazz u ħareġ mill-bieb ta' wara mnejn qabad it-triq lejn San Ġakbu. Kif wasal ħdejn in-niżla tal-Ganġ, sama għajjat ta' nies irrabjati, jidgħu Jisħtu l-kavallieri u jżabilħu l-Gran Mastru kienu l-ħabsin ta' taħt il-Kastellanija li malli xammew il-ħerba li kienet riżqa lejn l-Ordni, urew il-ħdura li kellhom f'qalbhom lejn is-sidien ta' Malta. Anton Barbara ħass qalbu tingħafas għal dak il-kliem ħażin li sema' kontra l-Gran Mastru li kien żmien ieħor Barbara kien jieqaf isikket lil dawk l-irmixk. Imma dikinhar kellu jitqanna ibaxxi rasu u jibqa' sejjer. Meta wasal quddiem il-knisja ta' San Ġakbu, taf' għajnejh bil-għerra lejn il-palazz ta' Parisio fejn kien jaf illi kienet toqgħod is-Sinjura Bettina dik il-pampaluna tax-xewwiexa kontra s-Sultan Hompesch Malli ħares lejn il-bieb tal-palazz, Anton Barbara waqaf u baqa' mistagħġeb. Ra qabda suldati jaqbżu fuq il-Kommendatur Bosredon li kien ħiereġ mill-palazz. Waqqfuh U dawruh. Il-kap tas-suldati qal xi erba' kelmiet lill-kommendatur. Dan donnu ried jerġa' jidħol fil-palazz, imma s-suldati żammewh f'nofshom. Daru bih fit-triq ta' maġenb il-palazz u qabdu n-niżla tat-Triq ta' San Pawl u marru lejn il-Forti Sant'Elmu. Kommendatur Bosredon, Iva jien u xi tridu? F'isem l-Altezza Eminentissima Ferdinand Hompesch, inti tinsab taħt arrest u għalhekk mitlub tiġi magħna. Kienu għarem se ħarrikom! Kienu ħalluni! Żommuh! Ħalluni! Żommuh! Ħalluni! Emxi magħna! Ħalluni! Emxi magħna u ġib ruħek sewwa x'naqbillek! Emxi magħna! Emxi! Ħalluni mmur, m'għamilt xejn jien! Ħalluni! Sadattant kienu nġabru raxxa nies li malli raw is-suldati jarrestaw Kavallier, imlew rashom u fehmu illi fost il-membri tal-Ordni kien hemm ix-xellugin u l-mixtrijin. Anton Barbara ftakar illi l-Gran Mastru ftit qabel kien ta ordni biex jarrestaw il-Bozredon u f'qalbu ħass bħal ferħ għax il-kelma ta' Hompesch kienet mismugħa. Barbara ġibet lejn il-ferrerija u dar lejn il-bieb tal-belt, mnejn ħareġ biex imur jinġabar f'dar ommu f'Ħal Qormi. Kif kien iterraq qalb is-swar u l-Lamberżuni u r-rampi ta' bejn il-belt u l-Furjana, dak iż-żagħżugħ iltaqa' ma' ħafna kalessi mimlijin bin-nies ġejjin mill-irħula jfittxu l-kenn tas-swar tal-belt moħħhom mimli bil-ħarsien ta' fejn jgħammar is-sultan. Meta wasal Ħal Qormi, Anton Barbara sab il-kuntistabbli ta' dak ir-raħal bi tnejn miegħu, wieħed idoqq il-fifra u l-ieħor iħabbat it-tambur, iduru mat-toroq isejħu lir-rġiel tad-dejma biex jinġabru fuq l-armi. L-irġiel tad-dejma kollha mitlubin jinġabru fuq l-armi L-irġiel tad-dejma kollha mitlubin jinġabru fuq l-armi. L-irġiel tad-dejma kollha mitlubin jinġabru fuq l-armi. Id-dar ta' Barbara kienet fil-bidu tat-triq ewlenija u ftit 'l isfel minnha kien hemm daqsxejn ta' wesgħa fejn kienu jiltaqgħu xi erbat ixjuħ u nies m'għandhom x'jagħmlu, joqogħdu jpaċpxu bejniethom u jieħdu l-aħbarijiet mingħand min ikun ġej min-naħa tal-belt. Malli wasal Anton, dawk il-qabda kurjużi daru miegħu bħal qaqoċċa u ma ħallewhx

Mhux ta' xbin kemm hemm taħwid, veru? Tabilħaqq, ħalluni nsew li qed jgħidu n-nies, ifaħ kemm inti mkabbar bik innifsek ġuvnal! Filgħaxija, Anton Barbara, kif kien imdorri, mar fl-ispiżerija tas-Sur Slaw, fejn sab ġabra kbira ta' ħbieb, kulħadd irid jgħid tiegħu. Kull wieħed ixandar l-aħbarijiet li kien sema'. Kollha jħambqu flimkien. Fil-laqgħa ta' dik il-lejla sar ħafna għajdut u ssemmew ħafna nies imma tnejn mill-ħbieb kienu f'moħħ kulħadd għalkemm ħadd ma semma isimhom. Wieħed kien il-Kanonku Caruana u l-ieħor is-Sur Paul Parisio. Dom Pietru Pawl Psaila għajnu orkitu mill-imġieba tal-kanonku li, malli xamm bil-wasla ta' Napuljun, warrab mill-ispiżerija. Anton Barbara ma setax jifhem kif u għaliex is-Sur Parisio kien ħalla l-palazz tiegħu tal-Belt f'idejn is-Sinjura Bettina biex hi tlaqqa' fih lil sħabha tal-konfoffa. Imma minn dejjem hekk kien. Meta d-dgħajsa taħbat ma' blata u tibda titkisser, dawk ta' fuqha jinxteħtu jgħumu kull wieħed għal rasu jfittex il-kenn fejn jaqbillu. Għal-lum se nieqaf hawn, sa ma nerġgħu niltaqgħu, Is-sliem.
Għadkom kemm smajtu sil toħra mir-rumanz Id-Dinja Rota, rumanz storiku Malti ta' Ġuże Gallia, drammatizzat mir Robert Scalpello.